Isejħulu l-Marli ta' Malta, jew aħjar ta' Għawdex, u m'hemmx dubju għalfejn isimu hekk. Il-Marli Kantana. Baby, I love you to want me, the way that I want you, the way that it should be, and it goes on and on. Imma din mhux diska ta' Bob Marley. Ma Marley jista' jkun li ġieli għajtu fil-pjazza ta' Tok ir-raba' tawdex. Imma aħna mar Marli ntqajna d-dar tiegħu fix-Xewkija. Dar li Marli isejħilha razzett. Il-Marli jismu John, John Spiteri. Jgħidilna li jgħix waħdu. Imma fil-verità, jgħix ma' ħafna annimali li jżomm fir-razzett u fl-eliq. John jagħmlilna l-kafè u jibda jirrakuntalna l-istorja tiegħu. Ta' tmien snin John kellu jiddaħħar ġo orfonatrofju f'Għawdex għax il-ġenituri tiegħu ma setgħux jieħdu ħsieb. Meta għalaq tmintax, John għamel kuntatt ma' missieru fl-Ingilterra.
U fil-fatt, kif ħriġt mill-istitut, l-ewwel ħarġa tiegħi tal-ġurnata minn hemm kienet lejn l-Ingilterra.
Lura Għawdex. Il-Malli jidħol għal Mister Malta u jiġi t-tieni. U dikinhar kienu bħala bodybuilding għaxxuonna niftakar suf ta' saqajna jagħmlulna l-baby oil. John isir ukoll plejer tal-futbol u b'gowl tiegħu fl-aħħar minuti it-tim ta' Xewkija Tigers jirbaħ il-kampjonat Għawdxi. U kellu jinqala cross u kelli nkun jien nidħol feliċità. Nagħti daqqa ta' ras perfettament ġal-kantoniera tal-lasta u bil-ferħ xina għamilt il-gowl. Bdejt nara n-nis kullħat jaqbes għal ġol ground. Imma dan il-ferħ għal ġon malajr jispiċċa. Mux dejjem iġġiba l-ħajja kif tridint. Is-sitwazzjonijiet dejjem jinbidlu. Illum tkun minn fuq, għada tista' tkun minn taħt. U hemmhekk tittoqgħod attent għax il-bniedem jintilef f'mumenti hekk u jiddispjaċih.
John jispiċċa bla xogħol u jispiċċa bla flus. Għal żmien twil, John iddisprat u jmur jisraq. Il-moħħ tiegħi jgħidli, tittejx, tittiekol, qed tara il-kbarat, sinjuri qed jgħixu żaqqhom mimlija u int mejet bil-ġuħ. U tiġi tant Darek mal-ħajt illi tibda toħlom. U f'daqqa waħda ħlomt li mmur nagħmel hold up. U żventurament l-azzjoni ġiet il-kontra flok ħadd il-flus Spiċċajt żbatax-il xahar il-ħabs, Kordin Malta, u minn hemm bdejt dejjem inħoss u nitgħallem. Il-mument li fih Ġon ħareġ minn ħabs jibqa' jiftakru bħala l-isbaħ mument ta' ħajtu. L-aktar li fraħt meta ħriġt mill-ħabs, meta qalli li mħallef qalli illum inti tmur taqbad il-vapur tawdex. U dak il-ħin tirt bil-ferħ. Il-libertà għal Malli tfisser kollox u qatt ma reġa' ssogra li jitlifha. Illum tgħallem japprezza l-aktar affarjiet sempliċi. Għix il-ħajja, għix il-ġurnata. Ħares lejn is-sema kemm hi sabiħa. Ħares lejn il-baħar, x'baħar sabiħ għandek, kollu ħut, kollu ġmiel. Tħares lejn it-tjur, lejn il-bejjem,
Imma l-Malli jgħidilna li meta l-flus jonqsu. Imma mbagħad x'int tiġi għar-realtà u tmur iddaħħal idejk fil-but u ssib li ma tistax tixtri dak l-oġġett jew trid tħallas il dak jew il-ieħor u ma tistax tarġa' tibda tħokk rasek.